Ittejjeb ir-relazzjoni tagħha ma' għalfejn titħaq bija. Ejja, le, le mhux qed nitħaq bik. Tibda tarani u sejjerek u naqbad il-kliem u nġonġihom flimkien.
Tajjeb. Eh, Lady HD, mhux ta' eh, Nsiba utli ma ħafna jien Lady HD. Eh, l-għol konten nitkellem ma' għada mara. Xa Lady HD jisa jisum tawk Ferrari. Mhm. Eh, imma meta tkun żgħar ma tafx issuq Ferrari, ma tafx suq xejn għaż go-kart toqgħod taħbad biha. Ma kollok Ferrari fil-verità. U iktar ma tikber u iktar ma jirnexxielek inti eh, ikollok kontroll fuq dik il-Ferrari eh, iktar għandek, jina nsiba vantaġġ. Ġifieri fatt li għandi ADHD nsibu vantaġġ mhux madux detriment. Ara jiena naħseb li kulħadd għandu xi ħaġa. fid-dinja sewwa u hija l-affarijiet tista' tużhom għal vantaġġ tiegħek. Għandik eżempju kellna darba xi ħadd li eh, il-diagnosis tagħha kienet OCD u dik kienet timmanifesta fit-tindif. Hmm. U ridet issib xogħol. U sibnila xogħol.

L-ADHD.
Li tisib vulnerabilità u dik il-vulnerabilità dawara vantaġġ. Fil-fatt, eh, jiena naħseb l-iktar nis li li joġbuni jiena li huma eroj bħal Stephen Fry ehm, u xi nies oħrajn insomma, tiskopri li tul ħajjithom ehm, meta tibda taqra l-biografiji tagħhom, Ilkoll, nies li jogħġbu lili, l-umenu, ilkoll kellhom xi problemi, xi problemi mentali fit-traġitt tagħhom. Imma dawk il-problemi mentali ġagħluhom joħolqu ċertu mekkaniżmi biex ikunu jistgħu jikkumplimentaw il-bqija tas-soċjetà. Pero mbagħad tant isiru tajbin f'dak dik l-għodda tant issir tajba li tissupera l-bqija tal-medja soċjali biex intik idea. Jiena pereżempju, jien għandi ADH, attention deficit suppost. Pero minħabba li kien ikolli ħafna minn dal-attention deficit u kien ħafna problemi u kont impulsiv u kont nagħmel ħafna affarijiet ħżiena, Illum tgħallimt x'inhuma triggers tiegħi biex l-attention l-attenzjoni tibda starts oscillating. Allura naf li speċa jiena nista' noħloq ambjent fejn naħdem fejn ma jkollix ebda minn dawk id-distrazzjonijiet. Naf dak li bdejt tispjega inti l-ewwel x'inhu jwassal biex kollok l-episodju. Mhm. U dawk it-triggers imma l-ewwel kif naqbeż it-tripwire mal-ewwel ninduna li għamilt pass f'direzzjoni ħażina. U malajr nerġa' niġi lura. Il-fatt li jiena daqshekk konxju mill-attenzjoni, partikolarment f'dinja illum fejn il-ħin kollu kollox irid kollu jipprova jiġbid dak l-attenzjoni, lili tieni vantaġġ fenomenali. Jiena l-aħħar darba kien hemm ministru li għamel ġurnata jipprova jċempilli u biex jiċċajta qalli, qalli Madonna inti iktar diffiċli biex taqbdek mill-Prim Ministru. Għalfejn? Għax jiena naf li l-mobile ma jistax idoqq, fl-ebda punt ma jista' jdoqq, waqt li qed nikteb, waqt li qed nipproċessa proġett, waqt li qed nimla xi application, il-mobile ma jistax idoqq, jekk idoqq jekk idoqq il-mobile moħħi ħa ħa jitlaq mal-għasafar. Allura nħalli l-mobile mitfi ġurnata, inħallih inħallih silent, u ma ma jistax jinterrompini, fil-fatt in-nies li jaħdmu miegħi jafu li meta meta jidħlu fil-kamra biex niddiskutu, jitfu jitfu il-mobile jagħmluh silent, u mbagħad jagħmluh wiċċu l-isfel. Ħalli jaqqas jekk titla' notification. Għax anke jien għidli ġejk titla' notification ħanħar għajnejha ħadd tmur fuqha. Biex ehm, u mbagħad inti tibda tapprezza li qisu Ikun hemm dal-mument fejn l-enerġija tal-attenzjoni taqbad dan ir-ritmu, tibda tissawwar, tibda tikber, tibda ssir robusta ħafna u taqbad momentum, exponential momentum mbagħad, jekk inti ċċaħħad lilek innifsek milli tħares 'l hawn u 'l hemm. U mbagħad li naf tinstema' naqra metafiżika l-affari, imma inti għandek għażla, bl-ADHD li jew ħa tipprova toqgħod tipproċessa kollox f'daqqa u ma tasal imkien, jew inkella li tibda tiffoka fuq ħaġa waħda u ttiha l-attenzjoni kollha, imma mbagħad mingħajr ma trid qisu meta jkollok ġurnata tajba, dik l-attenzjoni tibda titwessa' u titwessa' u titwessa' u f'daqqa waħda inti tista' tipproċessa ħafna affarijiet f'daqqa. But it's not oscillating, it's not going from here to there to here to there. Le, li jiġri jisu kollox jiġi konsidrat fasjem wieħed. Bat minn hemmhekk toħroġ b'xi idea bħal pereżempju il-każin hekk irid ikun. Ha, komplejna minn hemm. Taf kif? Hija esperjenza li vera teċitani u vera nixtieq insib mezz li naqsamha ma' iktar partikolarment żgħażagħ subien ostra, vera nixtieq ngħin kemm jista' jkun żgħażagħ. Naħseb il-fatt li għatta issa ġaħatejn li xi ħadd li għaddej mill-istess ħaġa li għaddejt inti. Għax inti li jettaj li huwa li inti matul iż-żmien you recognized your coping skills, you mm. built your coping skills and you recognized